Is-serata t-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla għal Prime Time ħa nospita lil Undyne Leverve, artista tal-burlesk. L-ikbar isem li għandna lokalment fid-dinja tal-burlesk. Fil-fatt, din l-arti lil Undyne ħaditha madwar id-dinja u l-Ewropa kollha. Sa ftit tal-ġimgħat ilu, ftit ta' xhur ilu kienet qiegħda ddur l-Ewropa, diversi bliet Ewropej bl-ispettakli tagħha. Mhux dan il-weekend. Imma l-weekend ta' wara, għal Andajn u għal numru ta' artisti internazzjonali tal-burlesque huwa weekend importanti ħafna, spettaklu uniku fi spazju kreattiv. Illejla, ma' Andajn, ħa nitkellmu dwar dan l-ispettaklu però wkoll ħa nitkellmu dwar x'inhuma l-aċċessorji li huma indispensabbli għal spettaklu tal-burlesque perfett. Niltaqgħu m'Andajn minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time,

United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sera ta' tajba u grazzi tal-li għaziltu li tibdow is-sera ta' ta'kom miħaj. Bħal dejjem il-lejla mux qiegħed waħdi. Fil-fatt miħaj għandi artista li jekk tiftaħ il-gwedda rubba tal-kustumi tagħha ħassib festa ta' kuluri, rix u għantaċċoli.

Nitkellem bil-Malti, nifhem ħafna. Mela jien nitkellem bil-Malti u inti tirrispondini bil-Ingliż? All right, yes, better. Miftehmin. Tajjeb, kif int għandajn? Um, uh, tajjeb, thank you, I'm great. How are you? I'm doing fine. Tradizzjoni ta' prime time nirreġistra lil mistidna kollha tiegħi. Okay. Isem u kunjom? Uh, kunjom undin, għandajn? Le verb. Le verb, yes.

Ejja, come on, you're more Maltese now than. I think so, I mean I've been here more than half of my life, so yeah, I identify as Maltese. But, so, I'm gonna try as much as I can to speak Maltese, biex ovvjament nagħmlu naqra lessons żgħira bil-Malti, pero inti vera qed tieħu l-lezzjonijiet tal-Malti? Nipprova nistudja ftit, ftit. Ftit by ftit. Diffiċli, l-Malti għandha. Diffiċli, diffiċli, mhux mhux faċli. Vera. Why is it difficult? Għalfejn diffiċli? Naf ħafna kliem imma ma nafx kemm put them together. Kif tagħmilhom flimkien. Exactly. Għandajn, il-burlesque hija l-professjoni tiegħek. Yes, I am a burlesque performer. Hekk, how do you describe, hekk kif tiddeskriviha l-ħajja ta' artist tal-burlesque?

l-artisti tal-burlesk bejnietkom, il-komunità tal-artisti tal-burlesk, għandkom spirtu vera uniku hekk, l-enerġija vera sabiħa tagħkom. Yes it's it's true we have like a really nice community it's um I don't everyone's really helpful and friendly whenever I'm I think it's because we have like a common love of burlesk whenever I meet someone who's the burlesk performer I always know I'm gonna get along with them. And I have many many, some of my best friends are burlesque performers abroad. Iktar kmieni din is-sena kont qiegħda fuq European tour li ħadek f'numru ta' pajjiżi. Fejn kont? Yes, so I was in Warsaw in Poland, then I went to Berlin, I love Berlin, I spent a little bit extra time there, and then I went to Prague in Czech Republic. And I actually brought my mom up to Prague as well.

Hemm numru ta' aċċessorji u numru ta' affarijiet fil-kostum li bilfors iridu jkunu hemm. Bħal? And, well, all of this, there is all the glamour and then the final reveal is when you take the bra off and you've got the tassels or the pasties. But then there are different styles of tassels, right? Yes, of course. Yes, I've got some. Would you like to see? Ġibthom miegħek? Mela, ħa naraw, ejja, x'għandna. Okay,

Sometimes, so this would be a tassel because. Ovvjament iċċaqlaqhom mar-ritmu tal-mużika mbagħad. More or less, yes. And then sometimes you have the little really, really tiny ones when you wanna be extra cheeky. U ovvjament il-moviment ikun iżgħar. A little bit, yes.

So we always make it a story about a a character that I create that would be a character from Straight Street and we incorporate them and the story kind of brings the acts together. Definittivament jekk jekk tagħżlu li intom ħa tqattgħu il-weekend tagħkom mhux dan il-weekend imma ta' wara fi Spazju Kreattiv żgur li ħa tqattgħu serata interessanti, serata differenti u wisq iktar serata spettakolari. Ħafna kostumi, kuluri, rix u għan taċ-ċoli ħa jkunu qegħdin hemmhekk biex intom tkunu tistgħu tgawdu serata memorabbli. Undyne, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi. Jiena ħa narak mhux dan il-weekend il-weekend ta' wara għax jiena rrid niġi. Grazzi. Nawguralek ir-risq kif jgħidu bil-Malti. Good luck. Thank you. U għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi ħafna. Fil-fatt grazzi għall-fjor di vita, għalik għandna r-rigal perfett biex tikkrea cheese platter. Kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xemgħa li kull darba li tixgħelha ser tiftakar fina ta' Prime Time għax ħa timla d-dar kollha riħa tfuħ. Grazzi għand Dajn u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom sabiex teqfgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ikompli Prime Time. Thailand Style huwa ħanut tal-madum ġdid f'Birkirkara Bypass, viċin ir-roundabout ta' Ħallija. Ħanut fejn l-għażla, kwalità u prezzijiet jimxu id f'id. Għand Thailand Style tingħata attenzjoni individwali lil kull klijent sabiex ikun żgurat li d-dar jew kamra tal-banju li tkun qiegħda tiġi kreata tkun unika u bi stil, li finalment tirriżulta f'sodisfazzjon Għal min ser jużha ta' kuljum. Jekk qed tippjana d-dar ġdida tiegħek jew tixtieq tbiddel il-kamra tal-banju, kun ċert li żżur Tile and Style f'Birkirkara Bypass. Tile and Style. Follow us on Facebook.

Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. Nemnem, xem artiġjanali mamula bl-imħabba.

Fil-ġimgħat li għaddew jiena u Purina Proplen għamilnilkom sejħa biex jekk għadkom kelb anzjan fil-familja, tibgħatulna ritratt tagħhom u storja u rakkont fuqhom. Għal darb'oħra urejtuna kemm għandkom il-pets għal qalbkom għax irċevejna ħafna ritratti u ħafna stejjer. Kelb isbaħ mill-ieħor, kelb iktar gustus mill-ieħor li kien għalija kont irrebbaħhom kollha. Però b'mod diġitali grazzi għat-teknoloġija intażlu r-rebbieħa u llum ħammur niltaqa' magħhom. tagħna. Naqbdu t-triq biex niltaqgħu mal-ewwel rebbieħ. Żott. Għandu tnax-il sena, imma xorta jridha ta' baby. Doris, Allura Żott vera l-baby tal-familja? Eżatt, u hekk iridha ta' baby boy. U fejn jorqod? Fuq is-sodda ma' ġenb saqajja. Jiena smajt li Żott mistax minn kemm iħobb is-serje, simpatiċi. Ħafna, ħafna kif jisma' lilha jibda jkanta magħha. Insomma b'dak ir-ritratt, Zott ħareġ rebbieħ grazzi għal Purina Pro Plan. Wasal il-ħin biex niltaqgħu ma' rebbieħa oħra, Lady, kelba ta' disa' snin, li ma tarax. Rodien, kemm il-għandkom Lady? Ħa telaq tliet snin fil-Father's Day. Meta adottajtuha lil Lady, qatgħulkom qalbkom li mhux se ssalva. Iva, fil-fatt fejn kienet qalulna li rridu rraqduha, u mbagħad Ġiet ħadni għand il-vet personali tagħna u wara ġimgħa, jaħasra ġiet mhux ħażin, ħadnilha anke żewġ puppies minn tagħha. Bħal mamajiet normali, hux, għamlet ħili tal-babies. Imma Lady mhux l-unika kelba li għandkom id-dar. Għandi tmienja oħra. Insomma, b'dak ir-ritratt li bagħtilna ta' Lady, Lady ħarġet rebbieħa u llum tista' tgawdi ikel purina Proplem. Proset! Naqbdu triq għall-iklin biex niltaqgħu ma' Boomer Boomer għandu għaxar snin u mistagħġbin kemm jorqod f'pożizzjonijiet mhux tas-soltu. Sonja, Boomer mistagħġbin kemm jorqod f'pożizzjonijiet strambi u dejjem joħodlok postok. Ħafna joħodli posti. Ġo feles il-ismorħot. Però mistagħġbin Boomer kemm għandu karattru sabiħ. Ħafna, ħafna, ħafna nħobbu wis imma. U ħallih u jgħidu li tfal ħallih nizlu minn ngħidhom li ħallih ma marriċ nizlu imma ħallih. B'dak ir-ritratt, Boomer riqet f'pożizzjoni stramba, irna xillu joħroġ rebbieħ grazzi għal Purina Proplin. Naqbdu nsuqu fid-direzzjoni tas-swieqi. Hawnhekk ser insibu 'l Francis, sid Rooney, li għandu disa' snin. Kif tistgħu timmaġinaw, minn isem il-kelb, is-sidien fans tal-Manchester United. Franz, allura intom fans tal-Manchester United? Le, le, le, jiena mis futbol mhux delettant. Eh, il-mara ma, il-mara jakkanita ħafna jiva. Imma anke mis-serruni kien hemm semmi għal-futbol. Għax, ovvjament, eh, kettu uħsibhom

Dawk kienu r-rebieħa li kelli għalikom illum. Komplu segwu s-socials tiegħi Owen Bonnici dott TV għax ġejjin iktar kompetizzjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin grazzi għal Purina Pro Plan. L-appuntament tal-lejla spiċċana, però tinkwitawx għada fit-8 u 10 ħa nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk. Għada, is-Sibt u l-Ħadd qegħdin inwasslulkom episodji speċjali ta' Prime Time li kreajna fi Sqallija flimkien ma' Gianluca Bezzina u Sara Bajada. Għada tkunu tistgħu tkomplu taraw iktar esperjenzi. li għamilna insomma għada, is-Sibt u l-Ħadd. Imbagħad nhar it-Tnejn li ġej nerġa' nkun qiegħed hawnhekk b'aktar mistiedna għalikom kif ukoll aktar argumenti interessanti waqt Prime Time. Jekk intom tridu tilagħbu magħna kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin, kull ma tridu tagħmlu huwa li tibagħtulna SMS b'isimkom kunjomkom u l-età fuq in-numru 5061 2100. Ħames risposti tajbin waqt kontra 30 sekonda jfissru rebħ ta' flus cash għalikom. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nixtieqilkom is-saħħa. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting with Flavor. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature.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 Eva Garden.